yo guys i mhanga ku wa tshame is the post again Avuxeni maxaka ya nonto ku hambanahambana la mina ntoku mi ri kona ka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikano wa timimandlela ya gere gingirikano wa ka maxavani khize swin'wana kona mintlhi mi joni ka nkanelo wa gingirikano um ni vone tivhidiyo timbirhi leti nga kona eyi okay mo ni vutisa xivutiso lexiwani futhi i mani nga ku wa tshama mi se post guys because Mr. Post is livid. He's angry again, again, again, again. He's angry, he's angry. A ni swi tivi dikwa se yini ku dyi vulavula ya ku dyi tshame dyi lava ku ba munhu ka mm, ka caltex caltex ni hleketa ku hi le giyani and then dyi vulavula hi mhaka ya ku postpone ka event ya dyona last year liya ya mr post fest annual eh, eh, festival yi nga postponiwa hi 20 something ta september vanhu vo tala va diriwe timali lani vanhu vo tala kahlehla va yimele ti-refund va lava ku twa ku kahlehla mr post ta vuyisa mali kumbe i ta endla ku event leyi humelela na so sweswiwani ka video leyi nga humelela ya mr post swi twala nga ri mr post u ri um ku na munhu loyi a nga hakeriwa swi twa nga ri ku na munhu loyi a nga hakeriwa wa phorisa loyi a nga endlaku a nga meka sure ku ri event leyi nga humeleli okay kahlekahle mo ndzi ka ku jakatseka mo ndzi ka ku jakatseka a hi languteni video eh gomcha gomo ndzi nga ku ni tolovela boy wa cisa tale ta ni kota wena hmm? eh ni twa eku i ya pumps va ku trapini muzi we pumps va ku trapini mabodhlela ma tata pumps leyi hinkwayo i tlhelela pumps wena loko wo fika pumps i ba tinghoma ma ve nge ku ndzi nchumu mara loko wo fika pumps i vulavula hi jona post va ta ku trapa futi um ni twa eku i mehe na hisa loko ni hleketa i ntlulini wena um wena bra we maharaha mali phela entloleni i na yini wena i ncini i nga na xona me a ni hanyi vutomi bya ka facebook swilo swa me a ni swi ndli ka facebook lexi ni tlulaka hi xona wena ko ma vana laha mi fambaka mandla na swinhwetana swo swo phuva swe swi twa ku onge hwe kahle wa swi twisisa sukela vutomi bya mina mfowethu vana kula na vutomi bya mina a ni bi music wa khendla mina hambi mani o fika ba music a ni tlula mina ni na problem because a ni bi swo khendla i ye le ka nkurhi ku nga fi munhu sweswi i birthday ya wena i ya momisi ku nga fi munhu se i lava ku zama palms ku ku ta fa vanhu palms hi kho swi swaho swi nga ta tirha kahle xin'wana lexi ni lavaka ku byela xona sukela joe shirimani joe shirimani a ntangha ya wena wa swi twisisa joe shirimani yi a nga endla hoku ze fika kwala n'wi sukeli yo ku ndlela ni joe shirimani ku a nga ku ndlela nchumu mfo bela vaseketeri va we album ku huma album yo ba i sukela swilo swo tala wa swi twisisa i tshika ku lava ku phikizana na mina ni nge phikizani na wena mina ni dye music wo dya hi ku yimbelela mhani dyi hi swona sweswo a ni na mhaka na swona wu ni voni hambi ni nga bukiwanga i don't care and a futhi no yini no ku vava kwini a ni swi twi se sukela mina mfo i sukela mina na life ya mina me ni ta ku twisa ku vava and a ni hanyi ka facebook wa swi twisisa a ma ha ri na mali wena bra wena bra wa ya ha ri na mali swilo a swa ha fambi ni nghena kwini mina um ni nghena kwini mina Mali ya 40,000 leyi mi nga humesa mi ya nyika phorisa ra le Morocco eGlen ku festival yi nga endleki hayi ku a ni swi tivi na swi tiva a ni na ntirho na swona a ni na problem na swona wa swi twisisa sukela vutomi bya mina ni nga ni toloveli fambela kule na sweswi ta vaviseka u ta boxeka swilo swo tala swa wena i nga swi tivi swin'wana swi kuma kwihi hambana na sweswi ti bela tinghoma i va xapu loko byela ro hetelela ni nga ha ku byela nchumu that's why na ta ku raha ka caltex Hi mhaka sweswiwani wa swi tiva etsutsumini ka caltex ne hi mhaka sweswi swi ndlaha sweswi loko no kuma yi ta suka swa strake se wa ni tolovela i nga ni ciseteli nge ni koti mina wena a hi bi tinghoma hi tsakisa vanhu hi ndla sweswiya i tshika ku lava ku va against na life ya mina a ni hanyi ka facebook i nga ni toloveli wa swi twa i tlhe sukela joha ntanga ya wena sukela swi sweswo mfo i ndla mavana aho ya mahlweni malama ndlaku it's fine ku hava munhu la nga ta ku blema a wu na mali a wu na nchumu and a swi vuli ku mhe ni na mali mara mina vutomi bya mina a ni hanyi ka facebook wena i hanya ka facebook swi hatla swi tikomba ku a wu na nchumu wa swi twisisa sukela life ya mina mfumo
okay mi swi vonile ku humelela yini vanhu mr post quatini yo guys i've never seen mr post so angry like that

Hmm? ni byeleni laha comment let's, let's talk about it a nga dyi nga dyi kwa se hi mr post mara ti-point leti nga ti raiser laha ni twa nga ti ti-point ta ka ben mangani ya cause ka ku ka ku huma video sweswo ya ben mangani loko ri ke mi ngeza mi yi vona hi leyiwa ahe president mayengani wa vulavula mindzuku na rixaka hi ti-7 ta march hi hlangana a palms laha ku nga ta ku celebratiwa birthday ya president benny mayengani tanani mc ya hina ku ta va ku ri ntwanano maraji um eh, tani ta va hahamela hi jaha u nga mbali hembe n'we va brada mina mukhuva u ta mbale tihembe le palms minduku ne mi ta le palms ne hi tlanga na palms ne a ni ma swi taku evhenta leya ti twenty six ne hi participawulile ne edima loko hleketa hi mina wa juluka ti-celebrity ta vuyu okay ta tsema khekhe uh, between 5 and 6 mi ni ku beni mayingani u ta phefoma between 5 ya namadyambu na 6 ya namadyambu tanani performance ya n'wina van'wanyana vo ka mi nga la ku tlela makaya yi ta tlhe yi va kona hi 1 ya vusiku yo guys beef leyiwani ni nga ri a yi nge yimi ene mina ni tshame ni swi vula ka video yin'wana ku no tshemba ku ri beef leyiwani ku holova loku nga kona ka tinghoma na yiniyini swi nge fiki laha vanhu va nga ta khomana hi tiwacheni mara swi ti kuma nga ri xiya kona kumbe se swi almost happen it almost happen hi ku ya hi hi video leya mr post leyi nga byi nga vula ku ku na munhu loyi a nga tsutsuma ni swi tiku tsutsumi mani a hi swi ti tsutsumi mani a a caltex ene diri a ti ti hi music on the other hand ku na ben mangani la a nga ku celebrate ka birthday ya yena a Palms, Palms, Palms, Shawela Park, Kutakutele, obviously. Um, xi cisetele mavulavulelo ya mr post ah, ni twe nga ri hi swona swi nga endla ku dikwata laha mr post because bini ma hi nga ni cisetele voice ya mr post ene laha eh, mr post diri tshikela ku ni cisetela a ni dyi music focus ka music wa wena tshika life ya mina guys kasi ka swilo leswi a vo huwa na cause Mister Poster ma byela hina a ku loko mi vona tinghoma ti ti komba ka Bra Joe ka Mister Post ka Benny Mayengani vo hungasa swilo leswi vo yi hungasa so swi jike kwihi swilo leswiwani ti lo jika tikhamera kumbe ku humelela yini kasi mi yi byeleni hansi n'wina mi n'wina kusuhi na swilo leswiwani cause hina hi tshame hi byeriwa ku loko swilo leswiwa mi swi vonisa leswiwa vanhu lava a va va va va nga ri ku holoveli. and then I mean I actually believed it ku ri ah, vanhu lava a va holovi vo vo hi phuntisa kahle kahle and eh, vo ndla ku vo ndlela ku ti-album ta vona ti-event ta vona ti trenda hi ku tirhisa hina and i still believe that ku ri hina ho tirhisiwa ku hi believer swilo leswi ka swi nga existeku because ti-beef to tala leti nga kona hakanyingi to planiwa ku ku endlela ku swilo swi trenda na ku album ya munhu yi kota ku kuma attention hi swi vone va casper nyovest va aka va swi endlini swi ndli vanhu vo tala ngopfu va mt you know mt you remember he actually showed this four five on a live video the following day he dropped a single you know it was a publicity stunt you know mara laha ka leswi swa mr post na ben mayengana swi tikumeka a ka ha ri publicity stunt because obviously video leyi yi vulavula hi ben mayengana and uh, ben mayengana xi cicisela mr post on the other hand okay van'wani ve ri ewa he mandla ka swa boha ku vulavulela na ehe swa boha ku ni vulavulela a ni nongonoko lowuwani ni yo wu create-a ku ni kota ku hamba ni vulavula swilo swa so a ni swi tivi ku loko ku ma ku na munhu la complain-aku hikuva ni vulavulela ka ti-video ta so i na problem ya yini eyi va ta vanhu van'wani va hlupha loko ku ri ka swilo swa so a swi ku tsakisi you not the target market wa huma i hi tshika hina hi vulavula swilo swa so. hi swi kota ku swi kanela that's why hi ku nkanelo wa gingirikana i nkanelo lowu ndlaku hi mani hi gingirikana so hi mina ni ndla nkanelo n'wina mi ta fika mi khomenta no twisisi khomentani hi byeleni laha swi khungu mi swi hlekisa ku yini ku ri beef leyi yi ta gina hi mpelampela ku ku ku ku ti caca ni hi swigwagwa na ti na ti-golf stick kumbexana vo hi phuntisa na are they fooling us i feel like maybe they are fooling us these people but sometimes titwa nga ri maybe no mani xi kona xi nga kona laha loko mr positive dized vulavula hi mhaka ku 40 000 yi hakeriwe phorisa ku ri a meka sure ku ri event ya byona yi nga humeleli and di swi vula immediately loko benmangana a ku humesa video and swi tizi ku humelelani guys and talking about mr post actually loko na ha ri na ha yime laha mu ni vulavula hi swona i actually mm, check the result ta munghana lonene f m eh, va swi vitana yini xitsonga music awards ni kume ku mr post se i le ku lideni hi tivhoto nga ma 20 000 so eka best album eh loko ri ke mi nge za vona update ya kona kasi hi languta mbuyelo wa album of the year lava nga ri mahlweni i mr post hi 19467 a landzeriwa oscar makamu na majuvani sisters hi 14645 ku landzela joe sheriman hi 1434 loko sandlen chavalala a ri na 99 wo hetelela ka xiyenge xa best album the year ending on david mathevula hi mine so ni vumbini mina ku mr post ta wina ti-award tinharhu and i still believe that and i also said ku mr post a nge yi wini best male album I mean best male uh, award a nge yi win best male award i still believe that and i gave my reasons if you haven't watched the video please go there and watch mi sukela ku va emotional And I also like to congratulate Mr. Post because Mr. Post before the vote the, the before the result it was to Mesiwa that the best album later latest. Mr. Post u humese video yin'wana a vulavula hi ku eh sweswiwani album ya yena yi herini eh se ku la ku votiwa se a swi vula a tiyisini se ku la ku votiwa se loko ri nga za yi vona video kona hi leyi as well ayi ayi vaseketeri va vunanga bya xitsonga mpfukini na no album ya mr post yi helini um eh, se hi la ta langutana timhaka to vhota mi nga chuhisiwi mani tiawadi leta hi ta hina mi nga chuhisiwi hi vafana mani se ku la ku sungula ku vhotiwa sweswi leswaku ngo vhotiwa se ku la ku vhotiwa sweswi ne ku lava ku sunguriwa ku votiwa a vhoteni ya mahlweni so himpela mese phosa ti nga hembi a ti ri ku vhoteni a ku ri ku vhotiweni a ni ma swi twa ku vele ti-award to vhotiwa ende mina i have my own opinion hi mhaka ku va ti-award ti vhotiwa i'm not sure if it's a good strategy but hey if it works it works because loko na ta kuma ku ku tirhisiwa mali yo tala ngopfu ku va vanhu va vhota i don't know how much the award itself is paying you know but that's something else you know that, that's something else maybe it's a topic for another day i don't know mara me supposed to vote ni ku se ku lava votiwa a ni swi tivi ku date ya ti votela hi doxe kumbexani di endle ku ku va na va swi vitanani ku hlengeleta hlengeleta va va vaseketeri va dona ivi ku ku strategiziwa ku ri ha vota njhani a hi swi tivi sweswo because weare not privy to this information so hi to hleketelela ku ri vaseketeri va mr post va focus ka ku album yi ta huma njhani then sweswiwani album yi humini mr post i le ku encourageni ka vanhu ku va n'wi vhotela ivi himpela va le ku n'wi vhoteleni so hi tshemba swona ku that's the reason ka ha xota liya ya va ri kambe best album yi ta humesa na best producer ne then xota liya ya ya song of the year ya ndhambi liya ya xota liya ya ha salele nyana ndzhaku ya lava ti-votes na yona mara heyi